machiegni e thuolo maendi mari mar thuolo ma bende inyalo tudri godo kodwa maendi e chenro niendi ma duond joluo kaendi joluo bire mondo mi owach weche giko matimore mago eko mantiere e alwora marwa matimore e piny mangima ing'e ni kaka be wach nyaka weche giko mag chikewa timbewa kaka joluo kanyakla koda ka weche mang'eny ahinya malworowa kaka oganda maendi emomiyo chenro niendi nitiere kaendi bende en thuolo mari bende inyalo penjo penjo moro amora ma in godo ka intiere e wang' jowi kanyo kineno sa machalo kamaendi. Antiere kod Pastor Agustin Omedo, kendo tudri kodwa en na namba mar WhatsApp mani kanyo noendo. Wabro somo mano endo penjo michiwono, wabro miye mar mondo mi odwoke. To ka en penjo monyalo dwoko, wabro dwoke mana ka. Facebook page e mbui marwa en Lolwe TV, Twitter handle en at Lolwe TV. An bende inyalo tudre koda achiel kachiel ka nitie wach miyudo kaka oyudo mondo mi wach koda e chenro ni endi en at Nikokelo 7. Mano e chenro marwa kaka bro dhi sani kawuono. Adwaro se wach matek ahinya. Aluongo pasta kae nikech uh, ochopo kuma koro kanise dhi marach. Kanise kaendi koro ji mare mon. Nitiere bishop momayo pasta ne dhako. To bende nitiere bende kamachielo ma Ng'ano mabira bira ma en aena ja kanisa omayo pasta dhako. Pasta koro kaka chak chung' kendo mondo yale e nyim sinagogi onge nikech osemaye nyaka dhako. Loch mar Nyasaye mani kuome nendo koro chal ni olony kuome. Pasta ni koro kia ni to owe tije mar pasta ni kose otim nang'o. Kaka obedo dhano iye wang'. Ng'acha be koro ok bi dhako be osea. Jibu senge kanisa no mai dhako. Pasa fulne jogi nyinge koro iduka na penjo weche ng'eny kanyo ma Niki moke gi malo janeno mar LTN an Pastor Agustino Meda aja Kisumu Kogony ajal mwar kendo mopong' gi teko mar Roho Maler. Bende okan wendo Pastor Mayalo every Saturday gokinyi saa ariyo gi nus. Nyasaye mondo ogwedhi kwadhi mbele. Koro Pastor waluongi kaendi, umaru mon nang'o? Un uh, iluongo ni men of cloth.
Gima onego iwachi, onego iwach ni pastor ang'o momiyo piny sani rach, pastors mari mon. Ing'eni kiwacho ni ang'o momiyo ere pogruok gima ere pogruok gima piny no gima iwacho. Pogruok nitie kichan pastor med chalo ka gima an ema timo gino. Koro iwacho ni pastor piny ma sani rach, ang'o momiyo pastors gi bishops timore kama?
Pastor, Abro penji kendo. Awinji.
Uno kaka kwetho mar pastors, yes. umaru mon gi chuo nang'o? Nick gima nyalo wacho awaduoki. Nikech kata in pastor medo, tin ja pastor. Yes. Ose, ose luongi, yes. kendo ose sidhi mondo mi iti, iti tijino endo mar pastor. Yes. Mana kaka ma bende mare go. Koro un joka, un jo nyasaye, un koro, un koro e teine mono e bine koro menyo ne jiyo. e wach ma Nyasaye. Makare monego lo. Ee, to mutimo te en ataro mar mano. Ok wacho ni in, to wacho ni koro kochopo kanyo. Asewinje matut. Ji biro ringo dok kanyo.
Mm. Gima timore Nick Okelo, Okelo wuod Adhisi Nyasiaya. o piny orumo. Mm. Kendo adier awinjo kiwacho ni bishop Oma pasta dhako. Magi ok jotich Nyasaye te. Bishop en jatelo, en jatend pasta nikech bishop en ng'ama duong' ne pasta. Koro nyaka obed bishop ng'ama ng'ama jatelo malo. Mm. To bishop ema omayo. Aparo ni ndiko wacho ni giko mar piny gik moko biro timore maricho richo nik. to bende jachien ema olor e piny nikech jogi kiyudo adier bishobni kata pastor jogi nowar to bende aonge mkono ni ondiko wacho ni wane kat piny ing'e kado ma ka ndhadhu orumo chumbi chumbi mm. to koro onge kendo wane e wang' taya mar oganda mar jokristo mm. gima timore ka mokwongo i think ni ndalo giko ma nondiki e muma cha ni timbe biro timore mopogore opogore ji biro timore mopogore opogore gik moko biro timore mopogore opogore mae momineno ka jachien olor e piny kisomo fweny apar gariyo apar gariyo wacho niya ni satan en achiel kuom malaika to nolwar e piny to sama nolwar e piny nyasaye noywago piny ni mano kaka, mano kaka ne bedu malit un piny gi nam nikech satan Olor obiro ka iru ka nigi mirima mager, nikech ong'eyo nodong' ne kinde matin kende. Aeto Muma bende wacho niya, tamuru Satan to noringu. Bishop kata pastor gi owe jachien modonje igi, koro ok ginyal tamo Satan mondo oring owegi. Ma emomiyo ineno ka chunye mag chudo donjo mondo mi gimare mon e kanisa. To ok ang'eyo kaka anyalo wacho nik but ma gima orumo ok nyalre. Ere kaka nyirombe ka pasta bishop ema osebayo pasta dako jogi be bete kanisa achiel mano kanisa na koro oyomyom ok en kanisa kendo. Bende kata kiwinjo kilamo Nyasaye bende ok inyal lamo Nyasaye ukerombe. To ndiko wacho niya, ndiko wacho ni magi joma onego koro otwe pong' e ng'utgi gi kidi tinyume nam. nikech gitimo timbe maricho ma ok mi nying Nyasaye duong'. Onge kanyo koro gweth mar Nyasaye ma kata oganda jo Kristo nyalo yudo. To koro bishop, sama koro isekawo chi ng'ato ni, ma en chi pastor ma bende tiyo, ma endi en ng'ama tiende nie kanisa, hierarchy mar kanisa, idhi ikawo ma koro idak godo. In to koro ichako ichung' kendo e nyimi ji kinyiso ji weche mage kendo ibo yalo nadi wach chode ibo yalo nadi weche goeko mag gombo ibo wacho ibo yalo gi- ibo ibo yalo nang'o ne ji mondo ji chak owinji ing'e ni muma ka oting'o gik mang'eny ndik ma mineno ka pastors bishop e sani mang'eny ok gidhi kaka muma dwaro muma ing'e ni oting'o gimoro amora nik nyaka weche chode nyaka kaka ji odak nyaka karang'o oting'o nitiere e muma Kech kisomo Eklesis ang'wen kar ochiko wacho ni Nyasaye noriwo ji ariyo ni ber bedo ji ariyo moloyo bedo ng'at achiel nikech ginyalo yudo pok maduong' kuom tich ma gitiyo. Ka achiel kuomgi opodho to machielo nyalo chungo wadgi. Aeto mumano wacho ni bende ka piny ng'ich, chieng' moro asomo mumano ma ng'ato wacho ni pasta mano be gima ondiki ni ka piny ng'ich to ji ariyo nyalo nindo mabed maliet. To ere kaka inyalo bedo maliet ka in kendi? Ng'ato nowacho ni pasta ondiki. Som kendi ondikie muma. Gimora nie muma ka. Nie muma ka. Yo janeno mar LTN wacho ni nie muma. Wacho ka ng'ata chielo nindo kende to eh. ong'ich thi.
Ondikie muma Ecclesiastes e, e ang'wen kare ochiko. Osom kanyo dhi yudo. Mm. Ni ka piny ng'ich to ji ariyo nyalo nindo mabed maliet. Ecclesiastes kare ochiko mane kaka owache koro Dhiuru kaw kanyo endo ka nitie ng'ato maparo ni samoro ok en muma bende ero kawuono eka winje pok awinjo gi muma chalo. Koro ibe dhi isom.
Ochako penjo ere kaka dibed maliet ka in kendi ni kokelo. Kare ji Nyasaye dwaro ni dhako gi dichuo Nyasaye nochwe ni nyaka bed ringruok adi ji ariyo. Mano gima nie muma. Koro muma ondiko gik mang'eny ma ji wega ni yani onge. To muma bende ondiko ni yani nik. Aparo ni e jo Korintho mokwongo kata mar ariyo. ni kik utuonru gima owinjore gima owinjore na apa ni ng'eyo mana kuwinjoru kende gi nik ni kawuono wayue wan wan e lamo mano gima ni ndiko samoro inyalo wacho ni onge jokorintho ondike jokorintho muma en very romantic eh? muma romantic muma oting'o everything mm -hmm. kata kisomo muma mar wende wende mamit moloyo wende duto jaherana Mago gik manie muma te to ji ok som muma. Ma imeneno ka pastor bishop ego muma go koro ginya somo e kanisa nikech ging'eyo ni gitimo timbe moko ma ok owinjore gi nying Nyasaye ok mi nying Nyasaye duong'. Mano imeneno ka kanisa no ok nyal gwedhi nik gigi nie muma te.
Awinjo wach. Koro e muma kanyo nitiere gik moko te midwaro ma romantic weche mag hera te nitie kanyo. Opuonjo gimoro amora. Wadok kende wach wachande. To ka koro maendi e kaka koro chal ma kanise koro chopo kuma koro ni aduoko e chien bishop ni ok onego duong kata ni bishop ok en bishop koro ma koro kata bishop omayo pasta omayo amaya pasta dhako chiege ma samoro ne giriwo arus ma peto rwaka kar rwakoni to imayo amaya to idhi kacha ni iluongori ni bishop mm -mm. kata pastano ok apane nyalo bedo e kanisano
Okay, matiende koro kanisa no koro rumo. Mano okay. kanisa morumo kata donge ji osewinjo, donge wafuasi osewinjo mm. ni bishop ma ang'o pastor dhako. Mano be kanisa, mano kanisa moselwar. To bishop ni endo chiege to ni kanye? To samoro chiege to nitie. Koro bishop ni gimo e, jadoho. Eh, samoro koro bishop jadoho. Ma ma ok pan man to rach, mm. gima rach ema ni koro omayo ng'at ma bende en ja telo e kanisa mare. Ng'ama wacho ni ok rach jadoho. Mm. ok ondiki e Mika ang'wen ni oganda ka oganda lamo nyasachgi kendo tiyone mm. according to marwa awinji matut dhi mbele to do rach
Pastor, do, do, do, right. Awacho niya oganda ka oganda ondiki e Mika an awuoyo kaka jaduond warwa ema koro apenji kaka koro ng'ama jadolo to do rach en gima mum odagi. Donge iwinjo ka duoki e mum ok awacho ni mum odagi mm. oganda ka oganda mika ang'wen lamo nyasachgi. Koro koro wawere gi mika ang'wen. Koro in mm. kaka koro ng'ama pasta koro in ng'ama japuonj ipuonjo koro puonjo chuo puonjo gibedo mondo ipuonjgi e ler.
Ok anyal kwiri ni rach kata ber nikech ok ondiki. ok asomo kama ondik kamano ni do rach kata ber to mawach mawach mani nyasaye ne ogolo mna ng'et achiel to chwego awa ne adam do ng'e ni sewacho mano ondiki e chakruok na mano ni e chakruok i koro kech ng'etni nitie ng'etni kata in bende ng'etni nitie mm. mm. koro e seche ma koro magi kitimre awuoro ni bishop ni koro oyado kose dhako no riembo kose dhako no we kose obet nadi to pastor nyalo dhi kawo jaod bishop be koro mondo obed go

Jowadwa piny orumo, ma be gima timore pok aneno. Mago tang'o, koro koro ng'i ane gino, mago to koro ang'o? Nik ma jachien, emomiyo wacho ni Satan oselor. Muma ondiko ni tamuru Satan to noringu, to sudu ir Nyasaye to nosudiru. Akia kaka bishop ni koro obedo, obedo gi akia, akia nanyalo, ma gima jachien. Mane ma, ma bishop ma e kinde gi duto te pok obedo ko oyalo ne ji wach mar adier. Koro akia ni odhi omedo dhako, akia ni akia nikech pok awinjo, abiro temo nona ne mm. nang'o madhi mbele ka. Koro mae nyiso ni chode ogo tache kanisa. Chode ogo tache kanisa. Kaya kaya makoro yudo ka koro nitie joma yot yudo. Ka ng'ato biro e kanisa to en kar mondo obi olam Nyasaye to gin ging'iyo mana mon. Mon be omiro kar mondo gibi gilam Nyasaye gibiro mana manyo chwo. Moro bende nawinjo ni Nick mm. ng'ato donja donja temo kikelo kanyo kendo en gi pesa. Ni pesa miyo ng'ato loko gimoro. Pesa miyo ng'ato omayo pasta dhako. Yeah, money can move mountains. Money can move mountains. Yeah. But money ber but kaka itiyo kode. Mm -hmm. Yo mitiyo yeah, kode maricho. Mm -hmm. Pesa to ber ok awacho ni rach. Mm -hmm. Ing'e ni be emomiyo Judas nodhi ondhogo Yesu. ka kitiyo kode karach. Koro ng'ani pastor ni jatelo ni nodonje kanisa momiye kom maduong'. To ni bing ni en gi pesa ni pastor ni sera sera chi pastor madhigo malalgo gi nyithindo ariyo. Yani dhako we dhako we chwere ma pastor modhi gi jalemo. Odhi gi jal, jalemo ni bende en jatend kanisa. Ok en pastor, ok en bishop, en jatend kanisa. Odhigo. gi nyithindo adi owe ka wuoyi wadgi ywak ma Yesu odhi molal morumo ma ng'ano we kanisa modok mobedo piny jowadwa pastors wetena bishobe ang'o matimore
to koro kose ma idhako kama endi gi ng'ama jalemo ibi koro chak ichung'e ing'eni kaka ng'ama dichuo samoro gino tieki jimare jimare ga mon lakini ok ok aching'e kanisa ka mado ngom dhako moko otimo nyaka harus koro samoro ka inje ore pastor dem samoro itimo harus to ng'ama osenyuola nyithindo ariyo nyuola nyaka nyithindo ariyo misebedo kanyo eh kata ka ok otimo harus ma ng'ama nosedago over 10 years to kata kitimo kamano kitime gi ng'at moro mantie oko moko machiegni gi kanisa ukech kanisa koro chalo family Jachien obiro mondo omak kanise, to ma e yo ma jachien obiro mondo omakgo kanise ni aparo. To in sama ubet kata kaka koro pastors kata kubet kaka koro bishop e pastors ma ubet kamoro ugo mbaka gige be uwacho e kindu amongst yourselves koro wereuru gi nyirombe be, be utimo gima iluongo ni koro self assessment magu wach ni ng'ane ka itimo marach ka itimo marach usiembru kata e meetings ugo Nick ok inyal siemo wadu direct kamano, gidwaro puonj, en puonj. Nick gima ng'isi am pastor. Ing'eni ni kata kine kanisa. To ing'eni kanisa wabiro mondo mi oganda jo Kristo yud konyruok. Kanisa ing'eni mi yude konyruok ma kata ka jokuo ni lawo jakuo gi bunde matek to donje kanisa. Mm. Nyaka joma lawe sarenda kata gin polise bing'e mano. Kanisa is a holy place. Koro kanisa ni kata kitimo makosa e kanisa wach moro, nitiere yo monego approach go. Ok nik ni kitimo kamano nang'o? Ni kichodo itimo ang'o? Ah ah, abiro luongi tawuoyo kodi mos, aketo muma piny tapuonji nikech gigi nie muma. e yo moro mang'ulo mondo mi kik ikier nikech ka puonji marach ma siemi marach ma gine to achak awiti ok akonyi. Pasta wach mna mari Yesu bende nodhi ogolo nyaunyo mano chwado ji kabisa e kanisa ka timbe ne richo. Uchi pasta ma koro ne bende chwado ji wuole nyaunyo nchu orodh nyaka ji kaka rodho ji e skul cha kose obed nang'o. Wadhi e yueyo ka waduogo to wabro ng'iyo ane tie wach ni to ditim nang'o mondo mi koro kanisa obed kanyo endo maler nitiere nikech kanyo ma ji dhie mondo mi oyud konyruok kendo bende oyud wach no endo maber mano endo ma dongruok mar chunya. An ni kokelo antie kaendi kod Pastor Agustino Medo kwango duogo bolero na wach ni pok orumo kata kamano piny odhi agwata. Machiegni janeno mar LTN kamoro amora ma intiere ka iriwri kodwa e chenro ni endi e wang' sechegi. En uh, twak mar tipo ka endi madhi nyime sama bende koro waketo nyong'o kawuono Mano endo e kanise ma sani endi koro olokre kuondego eko mag gin ute mag chode kendo yudo ka koro joma otelo ne kanise ok kata jolemo jotelo mag kanise ma sani koro mare mon mon igwenyo koni gi kocha piny tinde obiro sani tinde ji swap wives wives swapping ni osebedo nyaka koro e kanise ma koro ng'ato kaka jaod ng'ato to dhigo adhiya to mon luongo ne wives swapping eh en wives swapping en swap okoro gwenya gwenya mia mari jotimre kaka mega kae waneno kanise ka be koro timre to ochopo kuma an aparo ni gimoro amora inyalo share gi ng'ato kata mana owadu inyalo share go nyaka puodho nyaka ang'o to jawadu ok nyal kata share go owadu kapod ingima pok aneno be jawadwa en gima kore ka timre sani piny orumo kendo dhano dhil boko badhogi piny orumo ka wadhi e yunanchi ni yesu nogolo nyaunyo mano rodho jomoko johande chumbo moko notimo ohala e kanisa ma nyasaye ma en hekalu ma nyasaye nilame nyasaye kama iketo ni as a holy place To ne gikawo kanyo ma koro giketo ni kanyo endo ma timo anda swekra. Yesu koro tuyo ni to kolo so kata kodgi. Boke mo ka.
Deal.
Dhano dhano ringa tenga ma dhano mo iso ni ma en kar lamo Nyasaye. Magi wacho ni to ma donge janabi ma rodho wan ni jowadwa. Eh. Mm. Ube goluru goluru dele kanisa. Wacho ma wacho ni idolo so gi ji moko mang'eny ahinya no endo. Lusa ahinya therero samoro okony. Liki ng'e ni an taterie muma nikech muma emondiko. aterie muma to awacho Yesu bende ochwado jadier mm. to ndiko wacho ni ka ng'ato otimo marach kata otimo ni marach to dhi kode mondo uwuo kode ka un ji ariyo to kodagi luong ng'at mar ariyo obed janeno to kodagi muma wacho ni weye kaka poya akia ni mar ang'wen koro wagol nyawunyo nyaunya
basa kati pesa ni koro dhiadhi e jumapili ni endithi nyanya nyaunya ikete iketi kanyo ma hizi ni uneno okay wa tima dek monde ge kani hmm. tie ta konga timu adek minena wa lakini nyaunya nyaunya bele bele kan ke yesu baba ni yesu nonge moche ni koro ma ndi koro en fo mo ko ndi mangi ni fo hmm. o kata je chien hmm. to je chien samo bigulo gidel eh, ndi mo kuma ido ido je gi girao gi nyaunya eh, luoko ji luoko ji rao kabisa nikech mo ko to koro geno yuma nikech kanisa en kama ichiwe luor moloyo to ka in jatelo mantie kanisa mm. nitie gik moko be ni yudi jatelo e kat jatelo e wang' kanisa be en e kat piny miwinjo ka muma owacho cha gin e taya gin e taya gin e kat piny maluwore kaka ndi ka ndhadho rumo to onge en kamano en kamano kanisa nolwar kanisa nolwar ai tijoni konyisi ni opak ruoth Mae kanisa odong' nawach ni kanisa odong' mana ne joma dwaro gima donjo to konyo nyithi konyo spiritually kanisa dwa ni mondo okony kanisa okelo ji mopogore opogore ma dwaro kony dhano nigi chandruok oko kanik ok mano wabobire endelea to koro mm.
eh, mine mikawo akawa yalo ing'eni minegi ne gitieko samson minegi otieko ing'eni ng'ama ng'ama miyo nyalo tieki dongine mamiyo no trick samson nobinge kama teko samson gin ma gitieko ruodhi kweno ka koro kanisa no ng'ama dhako koro tieke mano delila mana kaka iwacho cha bishop ni mano kawo chipasa ni kanisa dong koro rumo Koro ing'e ni bende ok wanyal wacho ni bishop gi pastors kane mine bende mana kaka iwacho dalil. Eh, ema- ema Iyudo koro- adier. eh, ema koro achomo mine tir Hmm? achomo mine tir dhako o- o- o- en ang'o matimi nikech nyaka bed ni nitiere gimoro ma kisebedo ni koro in jaod pasta ibende nitiere lemo ma in go maduong' ahinya kanyo ma mine mang'eny e kanisa no ng'i kaka tachgi kendo ging'iyi kaka example ranyisi maber kaka ng'ama miyo onego bed ni bete rwakruok mari timbeni koro kata ka pastor lose wach moko mag timbe maricho to ing'iyo chi pastor wacho ni adier chiege to timo maber kaka koro chi pastor ema osewuok en matiende yelre odhi mon ohero pesa kama pesa nitiere to gi kama nitiere power gik moko ariyo go eko ng'ama miyo bro dhi ok obidewo kik iwach ni mon te samoro ging'iyi giwinji ok mon te ma jachien odonje igi pasa pasa ma wacho ni donge ma donge donge mon mo loso kuom gi donge mon mo yie mm. kata be ko kata ki nyako to bi seri gi ng'at ma ing'e ni jaod pasta ti ng'ama dhako e kanisa ni to bi seri gi kendo gi ng'at ma lemo ka nikech en gi pesa kore dhi ai to mon ting'e ni sero onge dhako mok ser mon ti sero te te mana ng'eyo mane ka nyasaye no en ma nyako tamre kende kawuone ke chuo neno gi wenge gi wenge gi mm. Chwo ing'e ni neno gi wengegi to mon ok nen kamano. Mon neno gi neno gang'o? Ma chwo neno gi wengegi ma oko. Mon neno gang'o? Mon ok nen gi wengegi. Mon tiere gi gima okwongo ng'iyo kabisa kabisa kapok odonjo. To dichwo ing'e ni ng'iyo gi wenge dakika matin dichwo wiye osedhi kuske.
Mm.
Eh. Koro
Koro bishop bishop inoneno gi wang'e. Enene enene gi wang'e enene. Mano chuo, mano nature. Eh, don kore ne bishop ndo ngende chuo. Eh, eh oneno gi wang'e mundiro ma onge mm. gimoro amora yani onge namna gi spiritual guidance. Mm. En koro wang'e no enene na opedre kama ndo kwa eno chi. Koro mon dhi mos mana gi mineno wacho ni mon ohero pesa. Okuongo ng'iyo ni ng'ane nigi pesa koso onge godo. Mm. Mana gi mineno kelo chande. Eh, ng'ane chalo nade? piny orumo mano jachien ae to awinjo kiwacho mon mabire ma jachien odonje igi nyaka e kanisa awinjo rwakruok adier mon moko biro gi miniskat to miniskat to kach kach kach to odhi obet mbele tingene ongen bishop cha mo target ineno ka jachien trick ni kata pastor cha akelo ni bed mos ni chikiti mondo amiyi thuon wach
niko ki chikiti amiyi wach sama osebiro werika sama osebiro ma jachien odonjo to odhi obet mbele to bishop kata pasta yalo gi miniskat matin mogik ka puonj onge aeto sama osebet ting'e ni samoro pasta kata bishop yalo to bamne noyaro mana matin what next e bishop Kata roho man e iye cha dhi nyalo dhi kuske. Ah, ro- ro- roho umo wang' bishop ok nyal neno mano Donge ma wachoni, what next? Jas gi wiyi. Sama odhi obet mbele kacha to obet kaka obet. Koro- koro mane mochi koro koro riemb ng'ane e kanisa kanyo Ng'at mane? riemb miyo ne e kanisa kanyo Wach Donge kane- mae ma kanisa ma onge roho maler ok inyal fwenyo gini. To samoro bende nik nya mineno bedo gi pa- gi ginene miniskirt no. Achiel mar apande ok yot. En mogolo achiel mar apar maber. Winj ne ok yot.
En monyiewo kata ne nyaka bishop gari. An iwinji ok yot wuod nyanya. Koro koro bishop eh bishop koro kata koro biro gi law mangus koro. Niko kelo kelo.
Okoro biro gi obiro gi law mangus koro bishop ni ah Yesu oromo. Yesu oromo.
Ah. Kae midhi make bishop ni kata pastor ni. Ri to yude.
to koro entire church flop gi kanyo mana kamano jachien nigi tricks ma eh delila mane delila miwacho cha mono miwauru kwe mono wewauru wati tijewa nikech kisedhi gi eh, skat mangus to koro ichocho pasta ok ne kata verses mag muma in ma koro neni pasta koyaro mwane to wang'e mako mana gik moko nono ichocho tij nyasaye mano endo pani mago iko joma nyasaye onebeni kosani endi koro miyo chwat malich kabisa nikech giketho nyaka injili ma Nyasaye ok nyal wuotho. Yes. Biro irwako gi ibiro duk idol mondo ogono. Nikech awacho ni ni chuo neno gi wang'gi koro iseyuda. Mm. Mm.
Koro mon gi sama bende upuonjo kata gina sika penji ga pastor jogi upuonjo ga nadi? Nikech kupuonjo ng'ato gimoro kotin to dongo kong'eyo. Ka nyathi oseng'e ni ka odhi e kanisa to orwakre maber. ok onyal we timno kata kobedo ng'ama duong'. Kara jogi giaga kure? Waumini uvet ga waumini mabiro.
Waumini ok inyal vet nikech anyisi ni kanisa en kama ji nyalo donje te kama konyruok nitie. To ka en kanisa ma onge roho maler nik ok nyal fwenyo gigi. Ka en kanisa ma onge roho maler ni ok nyal fweny unless ni kanisa no nigi roho maler. To ka roho maler osedonje kanisa to nitiere jopuonje kanisa kendo mon gi onego mi mama ema onego puonjgi mama kanisa maduong' ema keto gi piny to waje kanisa kubire jowadwa rwakre uru kama. mamiyo nying Nyasaye duong'. Kech kata sama jachien nigolo kuom cha, aneno jachien nigi trick. Gini sama igolo jachien moko roll ga man in piny ma ma moko dong kata duge. Dong neno kik bawo ga wege gi suka. Mm-hmm. Magi ngeni tricks magi jachien. Kosikia. Sama oseng'awo tiende mogine ma pasa madhi lamone Nyaka lamo nyalo gwenyo. Ma koro pastor ne eh, ore no je je. Ang'a timi ni.
Eh. Koro pastor ni in ka koro ilemo ne ne mumi ni molwar piny mochako kethe ma koro koro yaro tiende ne girigo eko. Koro iwe golo jachien koro chako jachien iwe jachien koro kawi. Mon madongo biro to umo gi leso. Nitie leso mo provide ga miumogigo moko yiecho nyaka leso to mon gi nyaka gigorega piny nikech aneno kata ka chwobe samoro ilemonegi to bende Yudo ka lamo dhi adhiya maber onge gima tek ahinya. Chuo ok thoth kineno ga dichwo ma gimo ma jachien ma jachien odak kuome ndi. Jachien ma koro igolo gi thuon. To joma mine gi geo mathin en oselwar e lowo. Ochako ng'ielre e lowo kanyo endo kia otimre nade oyar tiende. Percentage adier mar mine te ma lwar piny. But ng'ato ok lwar nohero. Nitie jachien, jachien nitie ni. Kik iwe ni jachien no. Ang'e ang'e ang'e Satan nitie. Ang'e ng'ato lwar ga piny nohero. Yes. To moko nitie ma kaka ore ng'iyo matut maber. To walo. Kanye aungi mkono nikech iyudo ka the first day ma ng'ato donje kanisa mm. kanisa umo donjo the first day adier ng'ani kosebedo delivered to konego chako lwar piny kendo mm. udwaro puonj gimiluongo ni puonj counseling ema koro itimo ne ng'ani to kineno ka ng'ani jumapil lwa jumapil jolwa jumapil jolwa ma jachien ma trick ma dwa trick ji en gi lengo ni sasa milemo ni to in elo eh. sasa milemo ni to in elo mane ni pasa more dwaro ma dwaro puonj counseling e be uneno matek ndi ema wacho ni eh? del e jo jo kacho ni del dwarre pasta moko nitie ma ng'ato dwaro ga ni gore ga penyo nyalo el ma en kile bile gori ok del ni counseling puonj Abra, akena, apara, abro ngiya ne kanyalo yawo kanisa. Abro, abro ngiya ne kanyalo yawo Hey. kanisa. Hey. Koro, Ni. piny tek. kata Piny kamano. tek. Eh, pastors bishop tamuru satan muma ondiko weuru dhi e muma chik ataro mar muma to gigi ni e ndiko tetetetetenik everything ni e bibilia ok luw. to ok luw Ang'o mineno oko kumanye intiere? Nyisa ni ni idhi e gwenge mag Migori. In ing'e ni idhiga to ine idhi ti weche timre kucha to iduogo ileronwa kae ang'o manotimre e gwenge mag Migori. Migori to bende nya adhi adhiya chamo gweno but week moro moyo cho man wadhi kodi cha man waromo Kisumo cha mm. nadhi e dala moro ka noluonga Kisumo ka gin jomogedo Kisumo kendo gin gi pesa Migori to nya adhi adhiya e, chamo gweno. Nick jachien ni e piny mana kaka wachonine wik moko adek aparo ni en, en wige moko adek Nick noluonga gi mama moro Kisumo ka gi gedo kendo mama nitie bank en gi do pesa higni apar kod abich ka gidak gi chuore gin gi nyithindo adek to mama ni noluonga nikech lolwe ka ok ema yalega every Saturday kichawega namba na ji manya Nick kana dhi achopo Kisumu Nochuna naromo gi mamani kamoro mondo otimna nende. Awacho notiye bank. Ni kijachien nie piny, jachien kia kata ber ng'ato, kata in figure 8, onyalo duoki back to figure 0.2.
Koro figa maneno. Ndika.
Chika chika iti. Ndio koro figa mobet nango. Okay, wadhi nyime. Kata iber ma in gi figa 8, jachien nyalo duoki back to 0. Mokwongo nik onge kwe, mamani onge kwe e kinde gi chwore. Mokwongo mamani ka dichwo donje ot, dichwo ger ka pilu matindo, en apilu matindo cha ger moingo maduong'. Sama mamani ka dichwo donjo to mamani mich ka paka. Kotedo chiemo mokete mesa mokelo ne dichuo ni kokelo jaudi chokelo ne chiemo tipuko amimiyo guogi. Mar ariyo mamani kaluokore baf to dichuo wachone niya igona koko nikech bas shawa. Mar adek mama ni komako simo ni gocho kata ogocho ne min gi igocho ne chuogi Mar ang'wen, ong'iso mama ne ni ok inyal ringo gi gari moloya kata itiye bank, omayo mama ni gari. Mama ni ok odwa ni neno ni mama ni okwongo ne ot. Mama ni kowinjo kogone simu mopenje ni in kanye, to mama ni oyie kawo nyaka piko ng'wech mondo okwong ne dichwe ot. Ma ang'o matimore? Jachien. Nawuoyo gi mamani ma wacho nondikie Muma Isaya ochiko kar auchiel ni nikech nonywolne jawar adier ibiro nywolonwa wuowi loch nobedie lwete niluonge ni jabura ma ono Nyasaye maratego wuoro ma nyaka chieng' kendo ruodhi kwe nik nalamo ne mamani ma jochiende owuok kuome nikech awacho ni machieni ok ema chiena machieno mamacha makor gi makuru makoro makoro makoro mamani nalamo ne Nyasaye mobedo delivered ma Nyasaye okonyo mamani mobedo gi kwe
Chiw namba ni kitieko pasta gi wachno mondo koro ni mano mano mano ngima mano mano kodiaga mano ing'e koro kodiaga ma ng'ato keti. Mano jela mar ot.
Mm. Okawuoyi ma kodiaga mar ot mm. ma Paulo gi Sila nolamo ka gin e jela. To ma jela mar ot ma mama nyalo wuoyo kende samoro kata mama kende samoro kijana kata jaduong' ma wuotho to mtoka go ol to kuwinji. nikech e jachien. Namba na mar simu 0726843941 0726843941. God bless you. Erokamano janeno mar LTN kawuono ne walose wach chode mantiere kanisa. Gino gino gino miyo waweya weya gi kanyo chenro biro dhi nyime odiochieng' machielo kata kamano endo en wach mapek ahinya ne jogo kuma gin jolemo jodolo bishobe kamoro amora ma untiere chiwuru ranyisi no endo madwarre mondo mi oganda obed gi ng'eyo gi somo maber kuomu nikech un e rameny ma gitiyogo kinde duto e ngimagi mondo mi koro chung' mar Kristo gi injili ma Kristo obed gi duong' gi teko. Kwa kamano endo to gima watimo ahinya malich ahinya onge. Nyinga en Nico Kelo nyako chakwa rom kendo chenro ni ndiero kamano pastor. Nyasaye medi ndalo. Ibende janeno mare tie Nyasaye medi ndalo warom kaendi juma manyien sama chalo kama. God bless you.